Дыууын фӕндзӕм сӕр Уӕд уӕларвон паддзахад уыдзӕн, сӕ цырӕгътӕ семӕ чи рахаста ӕмӕ се ӕхсӕджы размӕ чи раздзи, уыцы дӕсчызджы хуызӕн. Уыдонӕй фондз зондджынтӕ уыдысты, фондз та ӕнӕзонд. Ӕнӕзонд чызджытӕ сӕ цырӕгътӕ бӕргӕ рахастой, фӕлӕ зети семӕ нӕ райстой. Зондджынтӕ та цырӕгътимӕ сӕ дурынты рахастой зети дӕр. Ӕмӕ се ӕхсӕг куы афӕстиат, уӕд чызджыты хуыссӕг ӕрцахста ӕмӕ се ппӕт дӕр бафынӕй сты. Фӕлӕ ӕмбисӕхсӕв райхъуыст хъӕр: «Се ӕхсӕг ӕрбацӕуы, йӕ размӕ рацӕут!» Уӕд уыцы чызджытӕ се ппӕт дӕр сыстадысты, ӕрцӕттӕ кодтой сӕ цырӕгътӕ. Ӕнӕзонд чызджытӕ зондджынтӕн загътой: «Раттут нын Уазетийӕ, кӕннод нӕ цырӕгътӕ фӕхуыссынц!» Зондджынтӕ сын дзуапп радтой, цӕмӕй мах дӕр ӕмӕ сымах дӕр зетийӕ ма схъуаг уӕм, уый тыххӕй фӕлтау ацӕут уӕйгӕнджытӕм ӕмӕ балхӕнут уӕхицӕн. Уыдон ӕлхӕнынмӕ куы ацыдысты, уӕд ӕрхӕццӕ сиахсаг, цӕттӕ чызджытӕ йемӕ бацыдысты чындзӕхсӕвмӕ ӕмӕ дуар сӕхгӕдӕуыд. Уӕдмӕ рцыдысты иннӕ чызджытӕ дӕр ӕмӕ загътой: «Хицау, хицау, дуар нын бакӕн!» Фӕлӕ сын уый дзуапп радта: «Ӕцӕг уын зӕгъын, нӕ уӕ зонын. Уӕдӕ къӕрцц хъусут, уымӕн ӕмӕ нӕ зонут, адӕймаджы фырт кӕд ӕрцӕудзӕни нӕдӕр уыцы бон, нӕдӕр уыцы сахат». Цӕвиттон, иу лӕг балцы ацӕуыны размӕ басидт йӕ цагъартӕм ӕмӕ сын бафӕдзӕхста йӕ исбон. Сӕ иуӕн радта фондз таланты, иннӕмӕн дыууӕ, ӕртыккагӕн иу, алкӕмӕн дӕр йӕ арӕхстдзинадмӕ гӕсгӕ, ӕмӕ ацыди. Фондз таланты чи райста, уый уайтӕккӕ ацыди, спайда сӕ кодта ӕмӕ ма ноджыдӕр бакуыста фондз таланты. Дыууӕ таланты чи райста, уый дӕр бакуыста дыууӕ таланты. Иу талант чи райста, уый та ацыди, скъахта уорм ӕмӕ дзы йӕ хицауы взист баныгӕдта. Бирӕ рӕстӕджы фӕстӕ рцыд уыцы цагъарт хицау ӕмӕ сӕ дзуапп ӕрдомдта. Фондз таланты чи райста, уый бацыди, бахаста йӕм иннӕ фондз таланты дӕр ӕмӕ загъта: «Хицау, Ды мын радтай фондз таланты, ӕз сӕ спайда кодтон ӕмӕ ма сӕм мӕнӕ бафтыдтон фондз таланты. Йӕ хицау ын загъта: Хорз, мӕ дзӕбӕх ӕмӕ иузӕрдион цагъар, гыццыл хъуыддаджы уыдтӕ иузӕрдион, стыр хъуыддаг дын бабар кӕндзынӕн. Рацу мидӕмӕ ӕмӕ цин кӕн дӕ хицауимӕ. Дыууӕ таланты чи райста, Уый дӕр ӕм бацыд ӕмӕ йын загъта: «Хицау, ды мын радтай дыууӕ таланты, ӕз сӕ спайда кодтон ӕмӕ ма сӕм мӕнӕ бафтыдтон дыууӕ таланты». Йӕ хицау ын загъта: «Хорз, мӕ дзӕбӕх ӕмӕ иузӕрдион цагъар, гыццыл хъуыддаджы уыдтӕ иузӕрдион, стыр хъуыддаг дын бабар кӕндзынӕн. Рацу мидӕмӕ ӕмӕ цин кӕн дӕ хицауимӕ. Иу талант чи райста, уый дӕр бацыд ӕмӕ йын загъта: «Хицау, ӕз зыдтон ды карз лӕг кӕй дӕ, уый. Кӕм нӕ байтыдтай, уым кӕрдыс, кӕм нӕ байдзӕгътай, уым ӕмбырд кӕныс. Ӕмӕ фӕтарстӕн, ацыдтӕн ӕмӕ дын дӕ талант баныгӕдтон зӕххы. Мӕнӕ айс дӕхион!» Йӕ хицау ын загъта: «Ӕвзӕр ӕмӕ зивӕггӕнаг цагъар! Кӕм нӕ байтыдтон, уым кӕй кӕрдын ӕмӕ кӕм нӕ байдзӕгътон, уым кӕй ӕмбырд кӕнын, кӕд уый зыдтай, уӕд дын ӕмбӕлди ме взист сӕудӕджертӕм раттын, куы рцыдтӕн, уӕдӕй ӕфтиагимӕ куыд райстаин, афтӕ. Уӕдӕ йын райсут йӕ талант, ӕмӕ йӕ раттут дӕс таланты кӕмӕ ис, уымӕн. Уымӕн ӕмӕ кӕмӕ ис, уымӕн рардӕуыдзӕн ӕмӕ йӕм уыдзӕни бирӕ, кӕмӕ нӕй, уымӕй та ист ӕрцӕудзӕн цы йӕм ис, уый дӕр. Ницӕййаг цагъары та аппарут ӕддӕмӕ талынгмӕ, уым уыдзӕни кӕуын ӕмӕ дӕндӕгты хъысхъыс. Уыцы ныхӕсты фӕстӕ Йесо хъӕрӕй загъта: «Хъустӕ кӕуыл ис, уый хъусӕд!» Адӕймаджы фыртӕппӕт зӕдтимӕ намысджынӕй куы рцӕуа, уӕд сбаддзӕн йӕ намысджын бынаты. Йӕ разы рӕмбырд уыдзысты ӕппӕт адӕмтӕ, ӕмӕ иутӕ ахицӕн кӕндзӕн иннӕтӕй, фыййау фысты сӕгътӕй куыд ахицӕн кӕна, афтӕ. Фысты ӕрлӕууын кӕндзӕн йӕ рахиз фарс, сӕгъты та — йӕ галиу фарс. Уӕд йӕ рахиз фарс чи ис, уыдонӕн паддзах зӕгъдзӕн: «Ӕрцӕут, мӕ фыды арфӕйӕ хайджынтӕ, ӕмӕ райсут, дуне сфӕлдисынӕй нырмӕ уын цӕттӕгонд цы паддзахад у, уый. Уымӕн ӕмӕ уыдтӕн стонг ӕмӕ мӕ бафсӕстат, дойны мын уыд ӕмӕ мын радтадтон, бӕлццон уыдтӕн ӕмӕ мӕ суазӕг кодтат. Уыдтӕн бӕгънӕг, мӕ мыл скодтат дарӕс, уыдтӕн рынчын ӕмӕ мыл батыхстыстут, уыдтӕн ахӕстоны ӕмӕ мӕм ӕрцыдыстут. Уӕд ын рӕстытӕ зӕгъдзысты: «Хицау, кӕд дӕ федтам стонгӕй ӕмӕ дӕ кӕд бафсӕстам, кӕнӕ дӕ кӕд федтам дойныйӕ ӕмӕ дын дон кӕд раттам, Кӕд дӕ федтам бӕлццонӕй ӕмӕ дӕ кӕд ысуазӕг кодтам? Кӕнӕ дӕ кӕд федтам бӕгънӕгӕй ӕмӕ дыл дарӕс кӕд ыскодтам? Кӕд дӕ федтам рынчынӕй кӕнӕ ахӕстоны ӕмӕ дӕм кӕд ӕрцыдыстӕм? Ӕмӕ сын паддзах дзуапп ратдзӕн: Ӕцӕг уын зӕгъын, кӕд уый мӕ ацы кӕстӕр ӕфсымӕртӕй иуӕн бакодтат, уӕд ӕй мӕнӕн бакодтат. Уӕд йӕ галиу фарс чи ис, уыдонӕн та зӕгъдзӕн: «Ацӕут мӕнӕ ӕлгъыстытӕ, хӕйрӕгӕн ӕмӕ йӕ зӕдтӕн цӕттӕгонд цы мыггаг мыййарт ис, уырдӕм. уымӕн ӕмӕ уыдтӕн стонг, ӕмӕ мын хӕринаг нӕ радтат, дойны мын уыд, ӕмӕ мын дон нӕ радтат, уыдтӕн бӕлццон, мӕ мӕ не суазӕг кодтат, уыдтӕн бӕгънӕг ӕмӕ мыл дарӕс не скодтат, уыдтӕн рынчын ӕмӕ ахӕстоны, ӕмӕ мыл нӕ батыхстыстут». Уӕд ын уыдон дӕр зӕгъдзысты: «Хицау, кӕд дӕ федтам стонгӕй, кӕнӕ дойныйӕ, кӕнӕ бӕлццонӕй, кӕнӕ бӕгънӕгӕй, кӕнӕ рынчынӕй, кӕнӕ ахӕстоны ӕмӕ дын кӕд нӕ балӕггад кодтам? Ӕмӕ сын паддзах дзуапп ратдзӕн: ӕцӕг уын зӕгъын, кӕд уый ацы кӕстӕртӕй иуӕн нӕ бакодтат, уӕд ӕй мӕнӕн нӕ бакодтат. Ӕмӕ уыдон ацӕудзысты мыггагмӕ удхар кӕнынмӕ, рӕстытӕ та мыггагмӕйы цардмӕ.